Mähriban dostlar, biz bu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynda myhmançylykda. Salam çagalar! Salam çagalar! Meniň adym Kristine Weigand, men UNICEF-iň Türkmenistanaky wekili. Çagalar, sizem özüňiz bilen tanyşdyraýyň! Meň adym Jelaletdin, men dokuz ýaşymda. Men bolsa Züleýha, men sekiz ýaşymda. Hanym Kristina, biz bu gün näme ýasarys? Ulanyşdan galan plastmas gutyny ýa-da ulanyşdan galan kagyzdan nämeler edip boljakdygy barada birnäçe zatlary öwreneris. Olardan biri hem puldan boşan gutudan tatlyja käse ýasar. Öýüňizi bezeg üçin ulanyp bileris.

Ýene-de kagyz gerek bolar. Bizem size kömek edeli. Elbetde kömek edip bilersiňiz. Ýöne biz ilki bilen işe başlamak üçin reňkli kagyzymyzyň haýsy reňkden ulanjagymyzy saýlalyň. Biz gülüwjin etdiň edäýeli.

Çagalar, biz işe başlamazmyzdan ozal, özümizden ullardan hökman kömek soramaly. Biz bu işi özümizden ullar bilen bilelikde başlamaly. Bu biziň howpsuz ýagdaýda bolmagymyzy üpjün eder, çagalar. Çagalar, üns beriň, şu gutyň agzyny dört santimetr ýaly nokatlar arkaly bellik etmeli.

Dogry kesemize aňsat bolar ýaly çagalar. Soňra ikinji nokadymyzy öz göz çenimiz bilen taplyja käsämiziň agzy üçin bellik etmeli. Bellikleýin biz öňki saplyja käsämiz bilen gabat gelýämi ölçäp görýäs. Kesemizden soňra ýene bir gezek gyrajyklaryny gaýçymyzyň kömegi bilen Biz edip bileris. Çagalar kesemizden soň arassalaýjy serişde bilen arassalalyň. Sebäbi käsejimiz has ýagty görünse, owadan bolar.

Kesilen käsejigiňiziň agzyna bezeg üçin niýetlenen ýelimli kagyzymyzy seresaplyk bilen ýelmäp başlalyň.

Züleýha, Jelaletdin, ine saplyja käsämiz taýýar boldy. Preview. Siz öz ýasan saplyja käsäňiziň bezeg işlerini isleýşiňizçe bezäp bilersiňiz. Şular ýaly güljagazlar goýsaňyzam has owadanja bolar. Indi, hanym Kristina, saplyja käsämiz taýýar boldy. Tebigaty goramak üçin ýene-de nämeler edip bileris? Çagalar, siz öz durmuşyňyzda ulanýan elektrik toguny seresaply we tygşytly ulanmaga çalşyň. Edil şoň ýaly suwa-da aýawly garaň. Gerekmejek ýere tok, ýagny elektrigi ulanmaň we suwy hatda ýuwunan wagtyňyzda-da köp akdyrmagy endik edinmäň. Ýene-de dükanlara gideňizde çagalar, başarsaňyz, ýanyňyzda mata torbajygyňyzy äkitmegi unutmaň. Munuňam peýdaly taraplarynyň bardygyny unutmazlyga çalşyň çagalar. Or we even replace them with other bags. So for example when you go to the store and you want to buy some things or even the little bag you use perhaps for your school lunch uh instead of using a plastic bag you could use a fabric bag that you can use every day um you can even wash and um and Bizem öz adymyzdan gündelik durmuşyňyzda ulanyp biläýjek mata torbasyny ýadygärlik berýäs çagalar. Shopping in the store or to bring transport anything that you would like with you. Sowgadyňyz üçin sag boluň! Bizem tebigaty goramak üçin öz goşandymyzy goşarys. Sag boluň, berekella!